Llant ula d tilawin anker wayeḍ. Twalam a Leqbayel? Ḍerrent, ḍerrent lissan am tigi i la Kabylie, mille huit cents, les années mille huit cents, mille sept cents ur ḍerrunt ara. La Kabylie tetturebba a Leqbayel. Mazal ariḍ a tettabaɛem, tebɣam ad tkemmlem tudert-nwen d limuntalité am tigi, d lɛeqliyat am tigi. A Leqbayel mačči d atkebbar, mačči d azuxxu. A leqbayel nesɛa deux siècles neɣ trois siècles d'avance ɣef les régions arabophones, mačči d aqesser, mačči d azuxxu, mačči d at tkebber a leqbayel. Hum! Yeɛni yekker Biḥwaṣu iḍelli yessuqehras ɣef akraren takerḍa wihin amerẓi terẓeḍ abbu n yiw gar-asen, iwrn ak yeqqar qal llah qal rasul, iwrnu iwrnu ad yawi ad yezdu ikerri yuker-it-id, wass yeqqar deg wul-is tewweḍ-iyi lɛid?

Insemrin slem tmurt leqbayel akken ibɣu yella lḥal yefhem parce que yetturebba-d s teqbaylit w neɣ akratya neɣ anati neɣ wulac rien du tout ečč ečč lqut-ik tessusmeḍ s kan leḥq-ik ur ttḥewwis ad tfehmeḍ balak a k-yawi wasif wigi lehma teqɛasen-iyi-d akk d tin akkenni mbaɛd lɛaca i feɛl ma taca wigi d lɛibad wigi lukan tura tban ddin akken ilaq maɛlic

La première question ara k-id-yini ad txaḍ ciṭ ad k-yini ttṣelli ma tettẓallaḍ neɣ tettuẓumaḍ neɣ wihin neɣ wihin neɣ a leqbayel wa mačči d azuxxu ur nesɛi ad nesɛi ddu syakl ṭerwa syakl d'avance fell-asen araɣ ta ad texmem axxam-nwen ad texmem une Kabylie laïque une Kabylie libre et indépendante Ah, mačči d aqeṣṣer. Yeḥlil ma nkemmel-itt akka d Lezzayer-agi. Aḥlil ma nkemmel-itt akka, ma nkemmel-itt akka. Sellek-itt a Rebbi, a Rebbi sellek-itt. Tirrlli, d ččan-aɣ wurfan deg uzal n ɛya di lxudma, deg iḍes sekran melk-itt a yemma, yemma. Ulaɛra mi walaɣ laṣa-nni ar kuffreɣ. Aya ah. Arsi anker wayab. Eh eh eh. Lɛic nɛac d leziragi. Lɛic nɛac d amessas ur nelli labas ur newwi timunent-nneɣ. Nenfa-d amzun d ineḥbas ur nebni fell-as bururu iḥkem-itt fell-aɣ. Nesber Rebbi d aɛessas. Neḍleb Ṛebbi d aɛessac, ar d-iẓer yiwen wass, a nawi timunent-nneɣ, ah a Leqbayel, d lekdeb, d lekdeb, d lekdeb, d lekdeb, avik l'Algérie-agi a Leqbayel, a wid ittabaɛen l'Algérie, l'Algérie a la tettaẓ ar deffir, a la tettaẓ ar deffir, tettaẓ ar deffir, elle avance en arrière, a la tettaẓ ar deffir. Et voilà, elle avance en arrière. Ay glan deg-s a leqbayel i lezzayer-agi. Bɣut, c'est une Algérie kagi arabo musulman, c'est une Algérie ignorante, à prendre à laisser, qqimet ma tebɣam ad teqqimem. C'est grave, la arah ad iɣer yettqraḥ i wul-iw nekkini, mara amek dɣa, nemxalaf akk, nemxalaf la mentalité, nemxalaf, on est vraiment différents, azrar, une montagne de différence gar-aneɣ. A Leqbayel, acu i ken-yuɣen akka? Ah! Ay iruḥ ad yaker ikerri, ad t-yawi s axxam-is, ad t-yezlu zeɛma d lɛid, ad t-ččen warraw-is, dagi ur k-qqaren ara la yaǧuz! Ad k-inin yaǧuz! Ar ɣur-s ad k-ini, ad iruḥ ar ccix, ad s-id-yini yaǧuz! Ah yaǧuz! Tukreḍ-t-id ur tesɛiḍ ara ddeɣdeḍ neɣ? Uh xaṭi, uh xaṭi, ma d inselmen ṣaḥaɣ-it-id neɣ ur t-id-ttaɣ ara! Aɣ-it-id ma tzemreḍ, maca ur t-id-ttaɣ ara, ur t-id-ttaker ara. Ma tesreq s lkebc bac tedbeḥ, bac ad tezluḍ lɛid zeɛma, après s-teqqareḍ tewweḍ-iyi lɛid, ur tewwiḍ ara lɛid, ulah ma tewweḍ, d'après l'islam agi, voilà, d'après l'islam ur k-tewwiḍ ara ma lḥeggent-lek s lɛid taɛk, ila rakem muslim zeɛma, zeɛma, ay aǧaḥmum, a leqbayel.

Tidet yya wačen i m-yeḥku tagi Dina Meɛtub, alef kkset ttesriḥi lekdeb, ah ayen yuɛren ad t-nbeddel s ttehri, abrid n tlelli, abrid n timunent d aẓaris ara neḍfer, ah ya Leqbayel, ah ya Rebbi, a kra n Leqbayel mačči a Leqbayel, a kra n Leqbayel, tanemmirt-nwen, filaman et bon courage.